Nos ta den un otro un style aki. No di e curpa, e curpa no cambia style nunca. Hopi aña pasá mi ta ta mas gordo, increíble pero mi ta ta mas gordo cu mi ta aki awoki. Anto mi ta ta canta den un banda. Tantu bula o de paki o de paya. Awa nan ta pasá tin hende masha mari ku den mundu aki. Bo amigunan mas tantu den e kiba. Bo tin ku pruba hasi kos pará. Kon e drumi menti biaha ta doló. Pero bo ta pruba no. y bo ta scoy pendeu. Bo tin e mucha estet na muraya, e coh ta den eya, pero bo tin cu keda coh, bo a busca e unda e ta, e ta scoy con e ta hode bo long. Bo ta keda tuma ne, anto e mama ta, mi yiu tu cos ta bon? Si ma. Ki pasa bo mi yiu? Nada! Paso si no nan ta ka bay haya sa kico ta pasando pafo ayi. Oca bo a bay canta. Bo kanta den banda, dal bed, lo ke kos den. Ora bo dal bed, bo ke sa bo ta hombro. Tira man ku yo ku landa, lanta nan sin aki forsa no. Ot e tumi long. Despe bula, lanta baila e rabia. Nos ta lanta dilanti, bula, kai patras. No, di un dia mano a baila e lanta bula te padilanti. Tur e kurba si. Ey mas sinti un doló kawa. Un no dura ni mei ora ku nan mester a hiba mi kas. Tunun kaka. Lomba nan huerki. E aña aki, e asina keda bai, keda bai, te ku mi mester a operá. Nan dòkter keda komi, No, bo tin ku baha peso, baha peso. Mi keda baha peso. Den tur e pendehada, ne a tamahaya suku tambe. Mi falta muchu cos, so fusucu tambe bay. A bay dòk, dòk di cu mi e tene bo tin tendencia pa haya sucu. Ki coi tendencia? Bis'e cor bo nee ta. Tendencia, bo tin sucu y si bo hode bo ta muri con e. E bo, bo ene mester sincero, bo mester bis'e, bis'e ya e ora nan ta spanta, por ta mi ta kere. Mira aki. Tur cosa a bira marga na cas. Nada mas di sucu. Cafe cu e ta mata bo. Pero bon ta aguantae lo. Leu leu un manglo, un ice cream. Despues bo a custuma atrobe. Prome cos cu sucu ta ataca. Ya, ya. Con bo ta mire dolo. Anto A nos tembe ta mucha nos nos a corte clep pero esaki e sucu ta keda riba dje e ta bira doló e ta haya herida niun hende mas di mi scune coño ta doló bo tin cu hunge bo tin cu traha masha hopi me cune pa bo haya bire patras cu un doló di otro mundo. Nan den koe mesmo ta dia ku señorita kiba pa prome bia. Pero no dibu. E ora bo ta hesá kondushe kostá. Ban kòrta klèp un biaha, kòrta klèp di dos biaha, ora lur e wew ta hima, nan kòrt'é liga di dos biaha. Kenan t'e kosnan ku ta pasá bo. Dal di mi baha peso pa mi pa mi operá. Mester operá lomba. Ma bai Sin un corta. Di e corta bieu bai ariba. Sin un coicoño. Doctu a hasi e tempo e tenet dia binti ocho di october m'a opera. Dia sinku di november m'a sali. Fe hospital net di e cu mi ta hasi ai. Net die cu mi ta siña e omi di yu dòkter, m'a opera long, dòkter mi po mi ke men ha? Dòkter di no, pero bo ta bai trankilo no, bai trankilo. Mi a yega casa mi dico sa ban test e koki paso suak a ta. Hombre, traha mas bon con e otro mi unico yu hombre. A ta e casa bien grandi con mi. Sí, y el homber que ta funciona bon te como a slep dal abao den un lugar na Rubia, ocho aña despe bo te tur e lomber tro. Cu tur e pese awo ma dal abao den e lugar, nan bin puntra mi si mahe a golpe ni naga no. Con e ta hopi dia mi ta bisa nan banta djeche caca aki. Si ta na America bo, kilo mi ta bibanan trankil na Rubia.

A cu pil lo que cone, mi ta kina haci ca boso, y cu mil amores mi ta haci coke pa boso, aunke mi mester bin maña den un rolstoel, pero mi ta haci'e cu amor pa boso. Danki pa e amor cu bo tin pa mi.